Ahee mina i dza swa ka Chauke a ka channel ya swa ka Chauke T_V ni khensa vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscribe a ka channel ya swa ka Chauke T_V hi kulisa channel leyi a hi channel ya mina ni ri wexe i channel ya hina hinkwenu n'wina mi nghenaku mi subscribe n'wina mi nghenaku mi stream ti-videos ta hina Matsonga Machangani ni ta kombela ku na n'wina hinkwenu n'wina mi nge za ku mi nghenaku mi subscribe-ku mi nghena mi fika mi subscribe. mi tlilika subscribe hi ndlela yo fana na yaleyo so matsonga machangana namuntlha na ta vulavula hi ti-artist leti ti nga top aka music wa xitsonga leti ti nga le ka high rotation leti ti nga le ku trendeni aka karhi lowu hi nge le ka wo sweswi ma vo aka karhi hayi ka karhi lowu nga hundza aka karhi lowu hi nge le ka wo sweswi artist yo sungula i benny mayengani the president I artist leyi yi yi nga le milon'weni yi nga le ka high rotation yi nga le ku chayisiweni yi va vulavula hi yona vanhu masiku hinkwawo Benny Mayengani the president u wela ka vona hi ku ya hi mina hi mhaka ku every time loko a humesa album yi fika etindleveni ta vanhu hi ku tsutsuma a swi teki na nkarhi ma vo artist yin'wana leyi hi nga vulavulaka hi yona i artist yo njhe hi Solly Makamu G one Solly Makamu. u humesi sweswinyana wa ha ku humesa album ya ka hala ka side ra H_I_V Makhese album liya yi yi yi trend-i ngopfu na hambi na sweswi ya ha ri le ku trend-eni ya ha ri ku tswaleni kahle album liya hi tin'wani ta ti-album leti nga ta fika ti ya nyangatsa hi December kumbe kwala ku fambeni ka minkarhi ku ya le mahlweni because tinsimu to njhe vo Juwani Solomakamba A hi tinsimu to to trend-a sweswi ti fika ti humela moya ku fana na tinsimu nsimu ta ta ti-artist artist tin'wana ma vo i i ti i tinsimu letiya ta ku ti last-a nkarhi wo leha because ti talele ngopfu hi meseji swa hambana ku ba meseji na ku ba ti-remix, remix yi fika yi tsakisa sweswiwani ku ve na na na na na na na na na. na swingomangomanyana swin'wana minkarhinyana yin'wana swa swi hamampha ma vo hamampha leswi swa swi hamampha i i loko wo xi chayisa sweswi a xa ha bi xinghoma lexiya mara hi nkarhi lowu a xi ri ku beni swi vangiwa ngopfu hi yini a ku na meseji a ko va sweswi hamampha sweswi swingomangomanyana just for vibe for nkarhinyana walowo kumbe nkarhi wo karhi so meseji wu last-a nkarhi wo leha And then sweswiwani ka ha ku promote-a munhu hina matsonga machangani ha ku promote-a munhu hi n'wi faka ka ti-artist letikulu Oscar Makamu Oscar Makamu u wela kona hi ndlela leyi kusukela loko a humesa album liya hi twenty nineteen liya ya manyoro manyoro ya rirhandzu. u vhete minsa loyi a fika a twala a twala ngopfu na la nga fika a teka teka ti award a yi deserve a yi deserve award leyi a nga yi teka minsa luya hi mhaka ku album ya yena a yi twala kahle na nghoma liya ya manyoro ya rirhandzu a yi twala kahle so a yi deserve because and yi fiki yi trend ngopfu yi fiki yi seta trend yi kulukumba so xin'wana futhi ni nga xi vulaka hi Oscar Makamu i ku u creative minsa luya. wa yimbelela u na voice ya unique yi kahle voice ya yena mapakele ma yena na Xitsonga xa yena xo hlantsweka xo basa so wa ha ku n'wi promoter hala ka side ra tinqambi leti kulukumba a ka nkarhi wa sweswi and then hi ya ka artist yo njhe Mister Post, Mister Post vanhu vo ngo ala vanhu vo ngo pfumela mara Mister Post i artist leyi kulukumba ya le ka music wa Xitsonga ni vale i Benny ni vale i G-one ni vale Oscar. ni va la hi Mister Post four hi to ti artist leti ti nge le ku twaleni ka minkarhi leyi ka nkarhi lowu hi nge le ka wona hi to ti artist leti ti nge le ka high rotation ni nga rivali na Sandland Chabalala mhani lavawani ku sukela loko mhani va tivini loko na ni kha ni kula kula because i khale va ri le music-ini ku suke ku hina ndhaku va himbe ni huma swa Bermuda a va se tshama va stop-a ku trend-a. e mhani lawani mhani sandlen chawala so i vanhu va yi five vanhu lava va nga le ku trendeni ka nkarhi lowu hi nga le ka wona kumbe lava nga le ka high rotation vanhu lava ku loko va humesa album ya twala ku na ti-artist to tala ngopfu kuma ku e wa twa album after three months va ku va ku va ku va ku yi hume last of last months a va ku yi ba ngopfu ma swi twisisa swi vangiwa hi ku artist yale a yi le ka high rotation a yi big artist i ko va xi artistani hi ndlela yo fana na leyi so matsongo machangani case ni yi pfala kwalano ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe matsongo machangani inkomu